Shalom bala menyadi dalam Tuhan, haleluya puji Tuhan pagi tu kitai ulih betemu baru ba hari ti baru Tuhan nya tadi meri ka kitai seput kena kitai idup ba hari ti baru taja saritu kitai nadai ulih besembiang di gerija aaa tang di pelaba kaku kitai ulih agi nirika alta sampi enggau diri sebilik di rumah. Nyadi ba kami sebilik bisi nyelai mimit saritu aku nadai ulih begulai enggau bala enggau bala anak laban di kuarantin iya laban udah di swab test tiga hari ti udah lalu kami sebuat ka udah di test nya tadi di kuarantin dua belas eh empat belas hari. Iya dua minggu. Nya nang segi prosedur iya. Nyadi diatu aku benung kediri di kuarantin dalam bilik. Lebuh ke nurun kuarantin nya tadi mai biak. Bisi dua igi biak bai aku enggau mayuh kereban bukai serta enggau gitar tu da bai aku. Dia bala aku nanya, Ulih nya da bai ngagai endurka kuarantin? Ulih ka aku. Ulih deh bai. Pama kitai nganti dua minggu naya sida ka kala kuarantin. Kita menyadi ka kala kuarantin nemu asai baka ni deh kuarantin. Kitai deka ngiga chara baka ni kitai nya tadi muai hari. Nah nyadi siti ari chara nya kitai pemain gitar, muji nyembah Tuhan, macha bup kudus. Em.

Sangkai di seberai. Puji ke nama Tuhan ketegal iya meri kitai teknologi. Ya enti jema nadai teknologi tu lebuh maya kitai quarantine pama kitai kediri. Hmm. Karan benung nadai tang nadai ngawa kitai agi muji Tuhan. Sekali agi ya. Ku kayuh-kayuh

Mansang ke seberai, lebuh maya Jesus ti endu de ujung perau sida iya. Lebuh maya perau sida iya nya tadi dipangkaka umba biau balai. Bisi sida iya nyerauh. Tuhan, lapa Nuan enda ibuhka kitai tu nyau deka parai? ku sida iya. Maya nya Jesus tadi tindu wa. Nyangka kitai diatu menyadi benung ngasaika perau kitai nya dipangka biau balai. Kangau ke Jesus, gerak iya awak ke iya dani. Iya bisi dalam perau kitai. Enti nuan ngasai ke nyau deka mati munyi ke disebut bala nembiak iya, iya madah kitai tu nyau deka parai lapan nuan enda ibuh ke kitai pengajar ku sida iya. Nyangka nuan diatu benung ba sepital, benung nat ke pemedis. Kangauka Jesus menyadi. Kangauka Jesus. Awakka Iya bejaku dalam pengidup kitai. Awakka Iya bejaku dalam pengidup nuan. Laban lebuh Iya bejaku ngagai kabut ke benung mangka nya teduh, tekala nya kabut nya teduh. Enti kitai agi ingatka cherita dalam Markus, dalam Injil ke ditulis Saint Mark, Saint Mark bagi ti keempat. Ya. Saint Mark bagi ti keempat, ayat tiga puluh sembilan. Jesus dani lalu ngerara kabut, lalu bejaku ngagai gelumbang, Teduh! Diau jenuh! Ribut lalu teduh, lalu ai nadai agi berumba. Ku iya bejaku ngagai sida, Nama kebuah kita takut? Kati kita mengkang enda arap? Anang takut, nya ku reti Jesus. Anang takut. Laban iya bisi dalam perau nuan. Enti nuan diatu benung ba pusat kuarantin begulai enggau orang mayuh, enti nuan diatu benung ba sepital ngenatka pemedis, nuan udah dipadahka positif covid. Menyadi, Jesus bisi dalam perau nuan. Kangauka iya diatu. Baka bala murid iya ke ngangauka iya, Peda nuan Tuhan, aku tu. Asai kenyau deka mati, aku penuh laban pengirau. Runding aku tusut Tuhan, kangauka Tuhan. Aram kitai besampi menyadi. Tuhan Allah Taala pai ke di serega. Tuhan, pagi tu kami ngangauka Nuan. Aku besampi pagi tu Tuhan ke bala menyadi aku ti benung ba pusat kuarentin ketegal sida iya bisi udah ditemu positif covid nineteen enggau sida ti benung diubat di sepital. Tauka bisi penyakit bukai ti ngasuh sida iya chukup irau baka nembiak nuan ke benung irau ti ngumbai diri nyau deka mati. Pagi tu Tuhan aku besampi, bejaku meh Tuhan. Bejaku Tuhan ngagai pengidup sida iya baka nuan ke bejaku ngagai kabut ngagai ribut lebuh maya nuan dalam perau bala nembiak nuan maya nya Tuhan. Tuhan Jesus, nuan meh ti dikarapka kami. Nadai endur bukai. Nadai orang bukai ke ulih dikangauka kami, Tuhan ba maya ke beketu. Nuan aja, Tuhan. Awakka Nuan ningaka sampi kangau bala nembiak Nuan. Lebuh maya sida iya arap, Tuhan, sida iya, Tuhan, deka ngasaika kabut dalam pengidup sida iya deka teduh. Dalam nama Jesus. Kabut pengirau. Kabut penyakit. Utai ke benung mangka, gelumbang ke benung mangka ngelingi sida iya diatu. Dalam nama Jesus, teduh. Kedua, dalam nama Jesus, sida iya bulih pengelantang ke datai ari nuan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Jesus menyadi aku mega deka mai kita besampi ngena Mazmur 23. King David, Raja Daud iya kala nyebut. Ti kita muka Mazmur 23. Taja pen aku bejalai nengah darung ke lemayang pemati, aku enda takut laban Nuan bisi enggau aku. Pemalu enggau tungkat Nuan ngasuh aku likun. Nya jaku iya besampi ngagai Tuhan lebuh maya iya ngasaika iya nya tadi diau di endur ti chukup ngenakutka iya. Tang iya bekering bekeringka pemanah Tuhan ti disemayaka nyadi pengibun ti badas, laban iya nemu pengibun iya nya Tuhan. Taja pan aku bejalai nengah darung ke lemayang pemati, aku enda takut. Amin. Laban Nuan bisi enggau aku, pemalu enggau tungkat Nuan ngasuh aku likun. Ba jari Tuhan ti nyadi pengibun kitai menyadi laban kitai tu disempamaka baka bedus. Kitai enda nemu. Kitai enda ulih ngelaban, kitai nadai pengering deka ngelaban munsuh. Enti kitai tu disempamaka baka bedus. Kala kitai kala ninga dalam Bup Kudus, Sitan dikumbai baka singa ti negung dua puluh empat jam. Kitai enda nemu nama penusah, kitai enda nemu penyakit ke bisi, igi penyakit ke bisi ngelingi kitai nya enda dipeda mata kitai. Nya meh dikum, nya meh munsuh kitai diatu. Nya mutai ke tau nganu. Tang lebuh maya kitai nya bekeriang ba Tuhan baka King David tu besampi ngagai Tuhan, Taja pan aku bejalai nengah darung kelemayang pemati, aku enda takut laban pemalu. Pemalu bisi ba jari Tuhan, Iya deka malu munsuh, Iya deka ngembat munsuh kitai. Dalam nama Jesus kitai arapka nya menyadi. Lalu tungkat Iya ngasuh aku likun. Pia ku reka sampi nya. Tungkat nuan Tuhan ti ngasuh kami likun. Laban ngena tungkat nuan nuan ngiring kami Tuhan ngagai ai ti tenang, ngagai rumput ti gadung. Ti endur kami ulih ngulam baka bedus nya tadi. Nuan deka mai kami ngagai pemakai ti ngasuh semengat kami kering, iya nya jaku nuan empu. Sereta nuan mai kami Tuhan ngagai ai ti tenang endur kami ulih belela, endur kami ulih ngirup. Awakka nuan ngiri bala nembiak nuan ti aus pagi tu. Awakka nuan nyapi semua nembiak nuan ti lapar, laban nuan meh Tuhan, Pengibun bedus ti ngelap ti manah. Tuhan, ba jari nuan bisi tungkat, ba jari nuan bisi pemalu. Nya alai kami nemu, lebuh kami naruh diri dalam Nuan, kami tu likun Tuhan. Haleluya! Tuhan berkatka semua menyadi, keringka semua menyadi ti benung betapi enggau gelumbang dalam pengidup. Haleluya! Puji Tuhan. Ku kayuh-kayuh perauku. Kita merening ngagai Tuhan menyadi. Nyangka kita dia tu Di ngelingi kitai, mayuh amat utai ti ngasuh kitai irau. Kitai irauka diri sebilik ke ditinggalka kitai. Sida iya mega likun dalam ibun Tuhan. Kitai besampika sida iya likun dalam ibun Tuhan. Tuhan ti ngerendut kitai. Haleluya!

Injil ke ditulis Saint Mark mega. Pagi tu, jaku nya ngeringka aku. Aku deka bekunsika awak kia mega ngeringka kita menyadi. Dalam Injil Saint Mark bagi ti ke. Enam iya nya cherita pasal Jesus ti bejalai ba atas ai. Saint Mark bagi ti keenam ayat ti keempat puluh lima. Jesus lalu kemaya nya ngasuh sida murid iya nepan sebuah perau lalu mupuk dulu ari iya ngagai Betsaida di seberai danau nya. Benung iya ke ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh iya udah meri selamat tinggal ngagai orang mayuh iya lalu niki ngagai bukit sigi deka besampi. Lebuh hari nyau lemai, perau ti dikena sida murid iya benung ba tengah danau, lalu Jesus kediri ba darat. Iya meda sida bebendar amat bedayung nanjak ribut. Iya meda sida iya. Tuhan Jesus meda. Kumbai sida nembiak iya, Tuhan Jesus nya nadai meda sida iya nya tadi bebendar amat bedayung nanjak. Dalam pengidup kitai nyangka kitai benung bebendar amat bedayung nanjak. Nanjak gelumbang, kitai benung betempuh enggau gelumbang ke besai dalam pengidup kitai. Kumbai kitai Tuhan enda meda. Tuhan meda. Iya meda. Ari bukit ti endur iya besampi nya tadi, iya meda bala nembiak iya nya tadi benung bendar bedayung. Tuhan meda menyadi. Ari serega Tuhan meda. Tuhan Jesus meda. Iya meh Imam Besai kitai ti besampika kitai ari serega. Awakka mulia, pengasih, pengerindu Tuhan diasaika kitai pagi tu menyadi. Lebuh kitai nemu pemendar tu, iya nya Tuhan meda lalu Iya meratika. Nangkanka nya, kira entara pukul tiga enggau pukul enam pagi, Iya bejalai ba atas ai, mansang ngagai sida. Iya mansang. Iya mansang. Sida iya nadai ngangauka Iya tang Iya mansang. Lebuh Tuhan meda nuan tusah tasah, Iya mansang ngagai nuan. Tang lebuh sida iya meda iya bejalai ba atas ai, sida ngumbai iya antu. Tang nyangka kitai saru baka bala nembiak Jesus. Lebuh maya Tuhan nya mansang ngagai kitai kumbai kitai orang bukai, sida iya ngumbai Jesus nya antu laban iya bejalai ba atas ai. Nyangka diatu Tuhan benung mansang ngagai kitai tapi kitai enda ngelala iya. Menyadi dinga diatu lebuh maya Tuhan ngangau. Iya madah. Anang takut. Aku tu, ku iya. Anang takut. Anang takut, ku Tuhan. Aku tu. Ya, Tuhan benung bejaku enggau kitai madahka, Aku tu anang takut. Aku tu benung mansang ngagai nuan lebuh maya nuan benung nanjak gelumbang. Aku tu, ku Tuhan. Berap iya menyadi. Tegu serayung iya menyadi. Ti kita agi ingat ka cerita lebuh maya sida di Genesaret lebuh iya ke bejalai atas ai tu lebuh sida sangkai di seberai iya niki ngagai menua ke dikumbai Genesaret lebuh maya semua sida iya dia negu serayung iya semua sida iya digerai ka tegu serayung Tuhan laban iya udah semak enggau nuan diatu. Tegu serayung Tuhan Jesus iya madah aku tu anang takut ku iya. Tegu serayung iya menyadi awakka kuasa pengerai nurun atas nuan dalam nama Jesus. Dalam nama Jesus, Tuhan aku besampika bala menyadi aku pagi tu ti menegu serayung nuan ti bekangau ngagai nuan ti merap nuan. Ti enda nadai daya Tuhan lebuh sida iya tetemuka nuan pagi tu sida iya digeraika di dalam nama Jesus. Digeraika igi penyakit covid enggau semua penyakit bukai ke bisi dalam tubuh sida iya diatu dilenyauka dilenyapkan di dalam nama Jesus. Sida iya menang ketegal nuan, Tuhan, datai dalam pengidup sida iya. Tegal kami ngasaika nuan bisi, kami bulih pemenang nya Tuhan. Kami deka angkat menang ngelaban semua penguji tu dalam nama Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku kayu-kayu perauku. Ulih kita ngasaika dia tu perau kita udah.

Sangkai di seberai. Amen. Tuhan merekat bala menyadi semua. Awak ke pengasih Tuhan diasai ke kita dalam penghidup kita siku-siku dalam ruang bilik kita. Kita kejauh hari laki, hari bini, hari anak. Dalam nama Jesus, pengasih Tuhan mega nyerayung sida iya kejauh hari kita. Semua kitai diselamatka Tuhan. Haleluya lebuh maya mulia Iya mungkur kitai semua utai bukai deka ayung laban penampak Tuhan manchar manchar pegari dalam pengidup kitai bala menyadi. Haleluya. Tuhan merkat bala menyadi semua. Amen. Amen.